Insellmulkom u nilqgħukom għal programm ieħor ta' Etimoloġija, il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifmu aħjar l-istorja tiegħu. Ir-rabta lil sinna għandu mar-reġistru marittimu u l-ħlejjaq marittimi jew tal-art hija evidenti fl-espressjonijiet idjomatiċi li nsibu fih. Spiss, Il-ħut u l-għasafar isibu ruħhom fuq il-ponta ta' lsienna. U ġieli, mingħajr ma nindunaw, sforz kemm ma nkunux nifhmu fit-tjur u f'ħut speċifiku, lanqas biss nintebħu li qed insemmu xi ħuta jew għasfur fl-idjoma tagħna. Illum, infatti, se nitkellmu fuq l-etimoloġija tal-espressjoni ġewwa x-xileb u bid-daqquqa u naraw ftit ix-xebħ li nsibu bejn dawn il-ħlejjaq u t-tifsira metaforika warajhom. Biex infissru li xi ħadd huwa rqiq jew ma fih xejn, ġieli nqabblu lill-bniedem ma' ħutiet li mhumiex daqstant kabbarija fid-daqs. Infatti, ġieli tisma' lil min jgħid li t-tali niexef daqs gattarell, jew qisu waringa. Il-gattarell huwa tip ta' kelb il-baħar, komuni fil-Mediterran u li jgħix f'baħar pjuttost baxx u f'qiegħ ramli. Huwa rqiq fis-sura u jikber daqs metru fit-tul tiegħu. Għalhekk, missirijietna xebbħu lil Gattarell ma' xi ħadd magħmul żgħir. Min-naħa l-oħra, l-aringa, bl-Ingliż herring, hija ħuta li tikber ma' 46 ċentimetru u fil-lingwa tingħadd l-aktar għal min ikun għolob sew. Qawl ħelu li fih xtomgħod marbut mal-aringi huwa aringa filgħodu deb, aringa f'nofsinhar fidda, aringa filgħaxija ramm. Din l-espressjoni tfisser li l-affarijiet għandek Tgawdihom meta jkunu fl-aqwa tagħhom, qabel ma jkun tard wisq. Tixbiha oħra ma' annimal tal-baħar insibuha fl-espressjoni jorqod daqs bumerin. Il-bumerin huwa dak li bl-Ingliż jissejjaħ monk seal, speċje ta' ljun tal-baħar żgħir li jgħix fil-Mediterran u meta jintlemaħ ġieli tarah rieqed żaqqu 'l fuq. Fil-lingwa, meta nxebbħu lil xi ħadd ma' bumerin, inkunu rridu nfissru li jorqod fil-fond. Kważi kważi, lanqas jekk taqa' d-dinja fuqu ma jinduna. U xi ngħidu għas-sardin? Meta nipparagunaw lilna nfusna mas-sardin, inkunu rridu nfissru li qegħdin f'post ippakkjat bin-nies. F'dan il-każ, tisma' lil min jgħid li nkunu qegħdin imrassin bħas-sardin, jew inkella qisna sardin. L-irkapti tas-sajd ukoll inebbħuna biex nitkellmu b'mod idjomatiku. Żgur li ġieli smajtu lil xi ħadd li jkun bela' l-lixka, jiġifieri nqabad fin-nassa u ġie ngannat. U la qed nitkellmu fuq l-irkapti tas-sajd, ma nistgħux ma nsemmux l-espressjoni sab irkaptu. Din tingħad meta tinstab is-soluzzjoni għal xi problema, bħal meta s-sajjied, ngħidu aħna, isib ix-xbiek adattat biex jistad għall-ħut ta' ċertu kobor. Tlaqna nisimgħu aktar fuq espressjoni oħra mnebbħa mir-Reġistru Marittimu u naraw ftit x'inhuwa x-xileb u xi tfisser meta ngħidu ġewwa x-xileb. Ġieli smajt li xi ħadd jgħid ġewwa x-xileb? Mela biex nifhmu din l-espressjoni rridu qabel xejn nifhmu x'inhuma x-xileb. Ix-xilpa hija ħuta ċkejkna li meta tkun għadha żgħira nsejħulha girwiela. Sa fit-Taljan u l-Isqalli magħrufa bħala sarpa u l-isem xjentifiku tagħha fil-fatt huwa Bups salpa. Imma lil hinn mill-bijoloġija, din il-ħuta għandha storja lingwistika wkoll marbuta magħha. F'dari, is-sajjeda Maltin ma kellhomx il-lussu tal-magni u r-radars u s-sonar. Ġifier apparti l-paċenzja li kien ikollhom bżonn huma jistadu, Kellhom bżonn ukoll l-istint biex jagħrfu l-aħjar mod kif jaqbdu ħuta jew ġliba ħut. Wieħed mill-modi kif kienu jistadu għax-xileb kien permezz tat-terrieħ. Issa din hija tip ta' xibka kbira għax tas-sajd u ta' madwar metru u nofs fid-diametru tagħha li tkun forma ta' koppla u tintuża biex inqabad il-ħut tal-qiegħ. Issa l-ispazju ta' toqob ta' din ix-xibka ma jistax ikun idjeq minn 25.5 mm. U s-sajjida kienu josservaw wiċċ li l-mal li ċkel indikazzjoni ta' moviment u malli jilmħu xileb miġbur flimkien, igaraw it-terriħ u jittamaw li jaqbdu xi ħaġa u din ma kienet faċli xejn Għax biex taqbadhom, ix-xilep iħaffu ħafna fl-ilma. Allura, meta s-sajjieda kienu jtellgħu x-xibka lura fid-dgħajsa u jarawha mimlija b'dan il-ħut fid-dieni, wisq probabbli kienu jaqbżu bil-ferħ filwaqt li jgħidu ġewwa x-xilep u b'hekk dik il-ħidma kollha tkun swiet f'qabda tajba. Allura din l-espressjoni sa minn fuq id-dgħajjes fil-baħar sabet ruħha fuq l-art ukoll u maż-żmien saret idjoma li tintqal meta xi ħadd jirnexxilu jwettaq pjan partikolari wara ħafna sforz u inċertezza wkoll. Jiġifieri meta xi stennija twila jew mossa daqsxejn riskjuża ħallu l-frott dak li jkun jaf bit-bissima fuq wiċċu jgħidlek ġewwa xileb u hemm għaw naraw ir-rabta tal-lingwa mal-baħar u mas-sena mas-snajja u frażi bħal din Tfakkarna kif partit mill-ilsien Malti nibtu minn dak li għandha x'toffri l-art Maltija bħala gżira. Fil-fatt, jekk tmur il-Mellieħa eżempju, hemm żona magħrufa bħala Daħlet ix-Xileb, isem li malli tisimgħuh jista' jkun jibda jfakkarkom fil-ġliba ħuti leqq, fid-dgħajsa bis-sajjieda jevalwaw kif l-aħjar jixtru t-terriħa tagħhom, u f'dik l-għajta ta' ferħ meta l-pjan tagħhom jirnexxi. Bħall-ħut, it-tipi differenti ta' tajr sabu posthom fl-idjoma Maltija. Fit-tieni parti tal-programm, John Paul Grima se jkellimna dwar l-etimoloġija tal-espressjoni idjomatika bid-daqquqa. Ġieli ġiet ġurnata li kellkom id-daqquqa fuqkom? U jekk iva, għaliex ngħidu proprju bid-daqquqa? X'inhi din id-daqquqa? Id-daqquqa huwa tip ta' għasfur li l-ħoss li tisimgħu jagħmel ta' spiss ikun qisu ta' xi ħadd li qiegħed jidħaq. Mhux ta' b'xejn mela li d-daqquqa tixxebbaħ mad-daħq kontinwu li jista' jkollu xi ħadd. B'mod simili, għal xi ħadd li ma jiqafx jgħid ngħidu li jtaqtaq daqs summiena. Waqt li żewġ namrati li moħħhom f'xulxin ikunu qishom żewġ amorini. Dari, meta l-familji kien ikollhom ħafna tfal, kont tisma' lil min jgħid l-espressjoni, dawk bajtu beċċun. Il-beċċun huwa ż-żgħir tal-ħamiema, u biha jkunu jridu jfissru li dik il-koppja donnha magna tat-tfal, sforz kemm tipproduċi l-ulied kontinwament wieħed wara l-ieħor. Qisha jkollha boton tfal. Espressjoni inqas popolari hija, Agħmel bħal gallozz u tefa' rasu fir-ramel. Il-gallozz, bl-Ingliż moorhen, flok itir, meta jibża', jippreferi jsib rokna biex jistaħba. Għaldaqstant, meta metaforikament nagħmlu bħal gallozz, minflok naffaċċjaw l-inkwiet li jkollna, nippreferu ninjorawh u ndawru wiċċna n-naħa l-oħra. Bħal ħut ukoll, Għal xi ħadd irqiq u ta' statura żgħira, ngħidu li qisu pespus. U xi ngħidu wkoll għall-paraguni mal-pagun u d-dundjan? Tafu lil xi ħadd li bħal pagun iħobb jiftaħar b'rixu? Jew iħobb jiddandan bħad-dundjan? Jew forsi jisserdaq bħas-serduq? U xi ngħidu mbagħad għall-bosta espressjonijiet li jissemma fihom l-għasfur? B'tir wieħed jew b'ġebla waħda tista' tolqot żewġ għasafar. Ngħidu għal min b'ħaġa waħda jirnexxilu jakkwista żewġ għanijiet f'darba. Meta ma tkunx tixtieq tikxef is-sors ta' min ikun għaddielek informazzjoni sensittiva, jaf tisma' lil min jgħid, Ġie għasfur qalli li t-tali għalaq sninu. Għaldaqstant, dawn l-espressjonijiet kollha li semmejna juruna li l-Maltin minn dejjem kienu jħobbu jqabblu s-suġġett tal-argument tagħhom ma' xi ħaġa konkreta, u biex jagħmlu dan kienu jsibu eżempji ħfief li kulħadd jista' jirrelata ruħu magħhom dak iż-żmien. B'hekk, il-bdiewa, is-sajjieda u l-antennati tagħna kienu jispiraw ruħhom mill-annimali li kienu jrabbu, mill-ħut u l-għasafar li jaqbdu jew li jaraw, u minn ħafna aktar affarijiet tanġibbli oħra. Issa kienx paragun grazzi għall-forma tagħhom, għall-moviment li kienu jagħmlu jew għal xi karatteristika partikolari assoċjata magħhom. Niesna kienu jħobbu jsibu dax-xebħ u jagħtu kulur lil-lingwa li jużaw kuljum. Tlaqna nisimgħu lil John Paul Grima ikellimna dwar l-espressjoni bid-daqquqa, waqt li jsemmi wkoll idjomi oħra imnebbħa mid-dinja tal-għasafar. Meta nkunu qed nitkellmu dwar xi ħadd u ngħidu li llum bid-daqquqa, Inkunu rridu nfissru li dak ix-xi ħadd ma jkunx jista' jrażżan id-daħk tiegħu, li jkollu burdata sfrenata biex jidħak b'xi ħadd jew jgħaddi ż-żmien bih, li jkun irid jiżżuffjetta anki bi ħwejjeġ żgħar. F'dan il-kuntest, mela, it-tifsira ta' daqquqa hija ta' xewqa irreżistibbli għad-daħk. Iżda l-kelma daqquqa ma tfissirx hekk biss. Tirreferi wkoll għal għasfur li jagħmel parti mill-familja tal-kuku, bħad-daqquqa kaħla, bl-Ingliż common cuckoo, jew id-daqquqa prima, bl-Ingliż imsejħa great spotted cuckoo, u li hija speċi rari ħafna għall-gżejjer Maltin. Il-kelma daqquqa tirreferi wkoll għal insett li jerda' demm il-bhejjem u jġegħelhom jitħarrku. Għalhekk, l-espressjoni bid-daqquqa tista' tkun marbuta mat-tifsira tad-daqquqa bħala għasfur u t-tisfira insistenti tiegħu, inkella tal-insett li jitrabba naqra naqra fuq dar l-annimali bħall-baqar u jgħarraxhom b'konsegwenza li jġegħlhom jiċċaqalqu, donnhom qed jifirħu. Il-binja tal-kelma daqquqa ġejja mill-verb trux daqq, mibnija bl-għerq d-ë-ë, li minnu nniżżlu l-verb tat-tieni forma verbali daqqaq. Waħda mit-tifsiriet ta' dan il-verb hija baqbaq lil xi ħadd jew iżżuffjetta b'xi ħadd. Għalhekk, it-terminu daqquqa huwa nom imnissel minn dan is-sens tal-verb, li mbagħad kiseb it-tifsira awtonoma tiegħu. Din l-espressjoni bl-involviment tal-għasafar mhijiex l-unika idjoma tal-lingwa Maltija. Meta jgħidulek qisek tellerita jew tajt daqs tellerita, ikunu qed jirreferu għal speċi oħra ta' għasfur, l-stone kelju, tajra li lsienha ma jiqafx u li fl-imgħoddi kienet tbejjet fil-gżejjer Maltin Iżda llum insibuha tgħammar l-aktar fi Spanja u l-Afrika ta' Fuq. Barra minn hekk, fl-edizzjoni tal-1984 tal-pubblikazzjoni Idjomi Maltin, il-patri Ġiżwita Carm Fenech jiddokumenta wkoll l-espressjoni xkalandra fih, Li wkoll ngħiduha biex nirreferu għal min jitkellem ħafna, ma jiqafx itaqtaq. Il-kalandra hija speċi oħra ta' għasfur rari għalina l-Maltin u l-Għawdxin. Hija magħrufa għat-tisfira konsistenti tagħha u li tagħha jeżistu mill-inqas żewġ varjazzjonijiet oħra. Il-kalandra tal-ġewnaħ abjad u l-kalandra s-sewda. Mela, meta tgħannilu l-kalandra taċ-ċajt, dak li jkun ikun f'burdata li jiċċajta. Ma jieħuha l-ħadd, jisma' u jwieġeb lil kulħadd bi tbissima. Mhux li kien ngħannu lkoll din il-kalandra?